Türkmenistan watandaşlary men Alişer Sahatow i hemmeňizler meni kak aktiwist, bloger, obşeestnny deýtil tanyslar. Şu güne çen nime ädem bolsam şu dört ýylyň içinde men öz halkyma oba hakymyz barlygyny aýdatdym. Bizleriň özgürçe bir bakyşymyz bar, ony beýan etmeýämmesine çagyryş edätdim. Nime ädän bosamam halkyň bähbidine edätdim. Men şu gün burun-buruna Türkmenistana gitmek bilen, sizler bilesizler, Türkmenistana meniňki dek bloger, aktiwist baragaýsa ezýet edip, izdewatsa edip öldürerdiler, kysajasy. Şonuň üçin hormatly watandaşlar sizler meni meniň arkadagym sizlere şohrat şu gün sizler kömek edi bilesizler şu gün bizleriň adwokatymyz deporty durdurma kararyny itiraz etdi inşalla oba gidinmiz dep niýet edip otypmyz Allah razy bolsun adwokatymyzdan elinden hiç zady kaýgy men edip otyran bizleriň üçin aktiwistler üçin men

Hemmäňize minnetdar. Kime doturam busa i kim etjek busa hem. Rahmet hemmäňize. Salam hormatly watandaşlar men Abdylla Orusow indi üç dört ýyldan bäri hökümetden gelýän haýbatdyr basyşlara daýanyp maşgalama men zerarly hökümediň döredýän kynçylyklaryna da üns bermän halkymyza hyzmat edip gelýän köp adamlara arzyny çözmek üçin kanuny ýollary görkezdim. Köpleriň sesini ýaňlandyrdym. Ýokarda oturanlara eşitdirmek üçin. Parahor hökümet işgärlerini tankyt etdim. Adalatly hökümet gurmak, ýurdy düzetmek barada pikirlerimi paýlaşdym. Ýurtda bolýan zatlar hakda hakyky maglumatlary paýlaşdym. TikTok, YouTube kanallarynda görüp bilersiňiz. Men mundan beýlägem şu işleri. Öz bähbitlerime seretmän, özüm gulluja işe girip, aýgyl-adasy durmuşy ýaşamagyň ýerine şu işleri etmäne dowam etjek, ýöne şu gün sizden bir zerur haýyş, maňa şu deport, Ankara, Akýurt deport mägerden çykmana kömek ediň, meň janyma ullakan howp abanýar. Siziň hemmäňizem bilýänsiňiz, Türkmenistana barsak, biz ýaly adamlary şu gürleýän hem wagyz edýän, başgalara kömek edýän adamlara näme bolýanyny özüňizem bilýänsiňiz, heläk edýändiklerini. Şonuň üçin şu gün maňa sizden kömek gerek. Maňa eliňizden gelen maddy kömegi edip bilersiňiz. Diýjekleriňiz bardyr içiňizde, Sen nä, biz saňa nä etdidikmi? diýjekleriňiz bardyr içiňizde, ýöne eger-de biz agzybir bolup şu režimi ýykmasak, şu adalatsyzlyklara garşy durmasak, bu režim dowam eder, biziň ganymyzy içmän-ä dowam eder. Şonuň üçin her bir adamy jogapkärçilige çekmegimiz gerek. Eger-de biz bir-biregiň arkasynda durup, bir-birege kömek etmesek, biz çagalarymyza ene-ata bolup bilmeris, garyndaş bolup bilmeris, umuman, ýurtdaşynda kösenmäne dowam ederis. Şonuň üçin, watandaşlar, Sizden şu gün maňa zerur kömek gerek. Haýyş edýän kömek ediň. Näme kömek etjek bolsaňyz biziň hasaplarymyza ugradyp bilersiňiz. Şu wideonyň aşagynda hasaplar bolar. Sag boluň.